that you have subscribed on this channel hi ku ku na swo tala leswi hosi yi nga ta ni pfuna ku we u pfuneka loko wo pfuneka ku ta pfuneka vana va wena loko vana va va pfuneka ku ta pfuneka tinxaka loko tinxakanxaka ti pfuneka misava hinkwawo will be a better place to be because the devil is out there waiting seeking for someone to devour

what belongs to you swi endla hi yini ku u va na ti-high expectations out of life mara u kuma ku a ku endleke nchumu evuton'wini bya wena yet ku na vanhu lava nga koho lava xikwembu xi nga va pfuxa ku vanhu va ta va ta arrester leswi ku xanisaka let me tell you ku i vanhu va ku tala loko va ri karhi va xaniseka hi tshika valoyi hi tshika ku kaya va ku na munhu loyi a nga boha hi tshika ku kaya ku na leswi xanisaka swipoko na swin'wana na swin'wanyana what are you doing about with your own life because la u nga kona namuntlha swi endliwe hi ku you thought yourself to be at that level you thought yourself to be at that level loko u nga lavi

be very careful ku u nga vulavuli marito lama tivaka ku ma u tiboha hi wexe because the demonic forces matimba ya munyama ma le ma koho le handle waiting for you to say something and then va kota ku ku nyika swona change of destinations u tswariwe u ri something else but loko fika ka misava leyi u fika u hundzuka u va something else reason being there's an operation out there Vanhu va operetiwa, va operetiwa hi mfumo wa munyama. Sathana xi tihluphi. Sathana xo release mali. Loko xi release mali xi swi tiva swa ku vanhu va yi lava mali vanhu va yi rhandza mali futhi vanhu loko byi va byela hi mali u hetile. The devil will promise you

Ku endleke yini? Loko u ze u halata ngati ya makwenu it's forbidden ematinhlweni ya Xikwembu. A swi na mhaka ku a wu n'wi kwazanga, a swi na mhaka ku a n'wi dlayanga, a swi na mhaka ku a n'wi tekanga u ya n'wi bohelela u n'wi dlaya but mali leyi u nga xava vanhu hi yo ku va va n'wi dlaya u halate ngati but I wanna help you today. bibele yi vula marito man'wanyana yi ri a ku na xidyoho lexi nga ta ka xi nga rivaleriwi ntsena xidyoho xa ku va ni munhu a rhuka ni moya lowo kwetsima xo xi nga ta ka xi nga rivaleriwi because the holy spirit is the only connection to jesus and only jesus is the only entrance to the father jehovah so loko u tsema connection which is the holy spirit it means se re le kutekeng misava yi fe i vanhu va kalaka va nga ri fe xikwembu a xi sukelanga munhu i vanhu va nga sukela xikwembu change of destination ku na vanhu va fambaka va ya landza swilo tin'angeni va lwela ku u nga humeleli ene loko va lwela ku u nga humeleli especially swi rhandza hi tifemeli loko va lwela ku laha ka ndyangu wa ka n'we mi nga humeleli they will assign someone who is in their favor change of destinations va swi kota ku yiva swi swa wehe in a spiritual realm va swi nyika munhu un'wanyana u hlamala ku nga endleki nchumu evuton'wini bya we mara van'wani va progressa va humelela kwala tifemelini u kuma ku va driver timovha leti a ti fanele ti va ti ri ta wena va ake mimiti hi matimba ya wena u hole ku xanisekeni swi tsakisa mani swoleswo the devil celebrates because xi va xi swi kotile ku loko u suka u dispechiwa kusuka tilweni u ta misaveni xi swi tivini ku loyi i ta va a great man i ta va a giant loyi i ta va na swilo hinkwaswo but because of a wu swi twisisanga loko fika misaveni ku i yini lexi u fanelaka u lwa hi xona a wu vanga na matlhari ya ku hlula a wu hlangananga na vanhu lava nga ku tivisa timhaka ta ntiyiso lava nga ku tshuneta kusuhani na vhangeli lava va nga ku tshuneta ekusuhani na spirituality u kota ku swi twisisa ku nyimpi a hi ya wena lexi fanelaka u xi endla wehe ho byela n'wini wa nyimpi ku we n'wini nyimpi u nge pfuki u yi lwini u yi wina nyimpi ya ximoya unless se u swi twisisini ku what is a warfare nyimpi ya ximoya yi lava vanhu lava khongelaka nyimpi ya ximoya yi lava vanhu lava tshembaka xikwembu xikwembu hi xo xi xi lwelaka vanhu tinyimpi ta vona change of destination u tikuma u ri xilo xin'wanyana etikweni u ri xihlekiso u nga ri na nchumu u pfumala u pfumala mara hi muthetho wa wena loko u suka etilweni u nga se mila na le xivelekelweni xa mutswari a wu ri e millionaire a wu ri e billionaire a wu ri e great person you were a king you were a owner a wu ri munhu loyi a rhanaka ti-franchise ta serious why ni vula leswi you know god does never does not lie xikwembu loko xi va xi ku dispatcha kusuka etilweni u ta emisaveni mhaka yi fika yi vonaka ka vatswari vatswari kuma ku va ya ku bika ka ti-altar ta rona ka ti-altara ta rona ka magandzelo ya rona magandzelo ma yi cinca destination magandzelo ma vulavurisiwa that is why loko ku fanele ku yakekiwa magandzelweni ku na ku na tinghoma leti nga ta yimbeleliwa kumbe ku na leswi nga ta chayiwa ku activate mimoya liya ya magandzelo ku yi kota ku connecta na lava nga ta va tile fanele ku va ku ya endliwa mhamba swilo leswi endliwaka laha ku endliwa swilo swa ku fanele va connectana na mhamba na, na, na mimoya liya yi faneleka yi rhangela mhamba and at the end of the day i ndzeni ka mhamba mhamba yaleyo loko yi ri karhi yi endliwa ku na vanhu lava nga ta fika va affecteka ku na vanhu lava nga ta fika va benefita and lava benefitaka hi xitalo a va benefiti swa vona va yivela swa van'wana va yivela va yiva swa van'wanyana ene hi xitalo lava lavatsongo va nga vana a va tivi nchumu i vatswari va fambaka va va pfala swa ku vana va mani mani va nga humeleli vatswari va huma va famba va va tirha swa ku vana va mani mani va nga humeleli mi ri maxaka mi ri mi ri tintangha mi tlanga swin'we mara swa wehe va yivini va nyika lowu tlangaka na yena ene a wu na problem na yena hi ku muvana a mi tivi nchumu xihundla xi khome hi vatswari vatswari va lwa lava hlanganaka ko mpfhukeni valari vatswari va fambelana vatswari a va hoxani a va hoxani imihlolo mara n'we mi nga vana mi nga tiveki nchumu mi tlanga swin'we mara at the end of the day u kuma ku mi tlanga swin'we ku ri ku un'wanyana i le ku pepejeliweni change of destinations satan i rhume vanhu ku va operate vatswari loko va ri karhi va famba va ya tinyangeni va endla swa taniya they are going to get power to operate other people's lives vutomi bya u nga pfumeli byi operatiwa hi vanhu ku na xikwembu tilweni lexi nga xo n'wini wa vutomi ku na xikwembu tilweni ku nga xo xi tivaka masungulo na mahetelelo ya munhu ku na xikwembu tilweni xi nga ku tiva u nga se ze wa kona ka misava leyi listen to me ku na vavanuna va nga vitaniwa ka misava leyi a ni yali vhangeli se yi yime hi rintiho se swi le ku tikeni vafundhisi va rape vafundhisi va yiva vafundhisi va dlaya vanhu vafundhisi va involved ka ma-drug trafficking vafundhisi va involved ka ma-human trafficking vafundhisi i ti-abuser vafundhisi this vafundhisi that but let me tell you let me tell you

a swo tika hi ku u lo zondhiwa ngopfu a swi a hi ku xikwembu a xi ku twi hi hanya misaveni yin'wanyana loko wo tshika wu pfuriwa matihlo u vona ku nyimpi leyi lwiwaka ya muxaka munhu u nga hatla u tikhumula ku no ni right laha ni nga kona na hala ku ya mahlweni ni lwa hambiloko no fane nga ri na nchumu a swa ha ri na mhaka why ku na matlhari moyeni n'wana tata ku na matlhari ka lwiwa ene the moment u khongela loko u khongela nyimpi loko wo vona la u yaka u ya ku ya diliza koho hi xikhongelo xa wena na u ta swi vona swa ku yes indeed i am a giant of faith i am a giant of god i am incarnated with god a wu ta swi vona ku you know what you send the missiles in the camp of the devil lama nga hlanganaka ma satanism na ma devil worship ma vulavulaka ko hi vito ra wena the moment you call the name of jesus xi ko lexi endlekalaka ku huma rihati ra tilo ku huma ndlati yin'wana ya ndzima ngopfu yi ba ku hangalaka madimoni hinkwako lava nga famba va hlengeleta tingati la ku nga endliwa ti-accident koko ku faneke ya nwa ti-queen ta ti-coast ya u swi twakala swa ku wa vona now somebody is downloading the prayer somebody is faxing the prayer somebody is praying ku va ku vulavuriwa hi wehe let me tell you u na matimba phe wehe problem i ku a wu se ma discover matimba lama nga vekiwa henhla ka wehe you have got the power because you were given the dominion from the book of genesis that go and domi do dominate the world shall listen to you you can you operate at the higher dimensional spaces mara problem i yin'we i ku vanhu va boheleriwe ngopfu ka leswi swa swa swa swa swi va nga tswariwa henhla ka swona va boheleriwe ka tialtari leti va nga va nga tswaleriwa henhla ka tona va boheleriwe ka swilo va nyikiwe ti-walk club u vona ntsena laha u yaka kona leswi u nga dyondzisiwa swona wa ha ri ntsongo hi leswi namuntlha u tivaka swa ke bya vutomi let me tell you now is the time to go down and go deeper spiritually and seek the solutions of your problems because a ku na problem ya ku pfumala solution in other words u lava ku mi byela swa ku xiko xikhiya lexi nga endliwaka xi nga loko leri nga endliwaka ri nga ri na xikhiya no all you need to do is to go broad go deeper seek for solutions and the solutions are there the problem i ku wena you're lazy to think and you don't even want to go deeper devil is a liar let me tell you ku satan i lava ntsena ku u vona leswi swa le nyameni hi yona mhaka minkarhini ya ku tala sathani loko a lava ku tirhisa i ku tshembisa leswi u swi vonaka ni leswi u swi tivaka swa le nyameni a nga ku tshembisa swa le ximoyeni because u nga tshika u ya kuma mfihlakalo phela sathani leswi a ku nyikaka swona ku nyika swilo swa wena because wena you were born rich you were born prosperous you were born with everything you had everything before you were even born but problem i ku sathani i fika a tirhisa your family i fike a tirhisa vanhu lava nga fika va kuma va nga ri na vhangeli va nga va nga kholwi va fika va ku va ku va ku va ku va ku va ku introduce ka tialtara va ku rhwexa mimoya leyi na wehe u nga ta ka u nga yi koti u nga to ze u fa u fa u nga ri na nchumu because lexi endlekaka sathani i mi khutuza hi mimoya ya ka n'wehe i mi khutuza hi swilo leswi a swi tivaka swa ku mi ta swi tshemba mi ta swi kholwa ene futhi hina maafrika loko u bebukiwa u bebukiwa u tiva swa ku loko swilo swi nga fambi kahle u ti- u tivana u dyondzisiwe na ku xava xinefu wena u chela xinefu hansi u sungula ku vulavulela u go phahla eyi swi va tsandzini va ze va famba va nga swi kotanga ene va fambe va ri swisiwani va fambe va hluphekile let me tell you loko u ze u vona u swi endla swi endleka u vona minyangwa yi pfuleka u vona nga ku vana swilo leswi nyikiwaka swona a hi swona swa wena wena you were born to be a billionaire you were born to be a man of integrity a man with everything but problem i ku loko u ya u ya ya khisama u lava leswi u swi lavaka let me tell you something a a swi endleki loko a swi vula swa ku vakokwana wa wena va na tinhlanhla va na timali hinkwato a va ta va ku siyela to va wa va hanya phe hikuva vanhu lava na access ya le timalini va na access ya swilo hinkwaswo swa kahle so u swi lava ka vo njhani ku ri ku wa swi tiva swa kokwana xi tiyetlelela ndhumbe yena xi nga ri na nchumu vatswari vhela va zangi va va na nchumu na xikolo a va nghenanga vhele swi va tikeli na ku kurisa va kurisa ku vava va ta swi kuma kwini le va nga kona i mani a nga ku byela swa ku le va nga kole va le va le tikhampanini letikulu i mani a nga ku byela swa ku va le mayeni hey open your mind open your brain start processing the information that you were given the information le u nga fika u indoctrinatiwa ka yona yi ta ku onhela ngopfu a na ha ri na mhaka na wena wo wu yingiselaka wo wu vonaka video leyi ni na mhaka na vana va wena because your children does not know ku kahle kahle what is happening but at the end of the day they will be doctrinated hi leswi va swi vonaka wo swi endla loko va va fanele va famba vana va wena nkarhi wun'wana kumbe va ya joni kumbe va ya swikolweni u va teka u ya va khisamisa swigodweni u chela mafole ehansi u sungula ku vulavulela that is something leswi vana va wena loko swi sungula ku va tikela swilo na vo va ta va endla sweswi ya va hi vone bava a swi endla hi vone mhakhi a swi endla but let me tell you ku you are u bohelela vana mi bohelela vana that is why van'wanyana hambiloko vo famba va va dyondza va ta dyondza kahle swi va kahle va na ti-degree na ti-diploma a hi yeneni va vuya va nga tirhi nga endleki nchumu swi pfala swi va tight u vona munhu a ri na ti-degree na ti-diploma a ya nghena ndhumbeni ya munhu wa ku a nga na na movha a ya lava timhaka because swi onhakele eku sunguleni foundation a wu ri ni ku vutisa a wu ni swivutisi vana lava nga adoptiwa mutswari a ngo lo n'wi bebuka n'wi siya xibedhlele va sa- va survivisa ku yini because n'wana loyi i siyiwe xibedhlele ku ya ku ya fika vatswari maybe a vana va kumi vana va fika va n'wi adopta n'wana luya n'wana luya va n'wi adopta va famba na yehe a kula n'wana a sungula ku a sungula ku tlhariha a vona vona a tiva swa ku lava vatswari va mina a tirhisa xivongo xa kwalaha mutini ku a swi famba kahle a dyondza n'wana ya swikolweni a vuya ya tiyunivhesiti a dyondza swi va kahle ka muti wolowo u kuma ku a ku endliwi masiku a ku endliwi timhamba futhi a va na nkarhi wa ku famba va ku bikabika va ku phahlaphahla because va swi tiva kahle swa ku wena a wu nga ti ya vona futhi a va hanyi swona swa ku phahlaphahla i survivisa kwihi i survivisa kwihi so ku na swilo swin'wana swi lava common sense common sense swi va ene lava adoptiwaka va hanya kahle ku tlula n'we mi ngo tswaleliwa makaya ya n'we va mi dyondzisa leswi va nga mi dyondzisa swona at the end of the day loko mi fanele mi ya mahlweni ku nga ku nga lunghi nchumu ku nga lunghi nchumu ni twa ni hlamala ngopfu u kuma munhu a pake

let me tell you ku satan xi tirha hi ndlela yin'wana xi tlharihe ngopfu xi tlharihini satan xi na maqhinga a xi na matimba xo va na maqhinga the reason ni ku a xi na matimba xo va na maqhinga it's because of loko zo khoma khoma xihundla xa ku loko situation yin'wana na yin'wana yi rise hambiloko yo u bisa ku yini vula marito lama ku devil is a liar i am a conqueror i'm not alone I'm with my God, Jesus Christ, my Master, then you overcome everything. You overcome everything. xi na maqhinga xi endla sure swa ku vanhu lava xi nga va recruiter vanhu lava xi nga va xi nga va gova xi nga va anointa a va etleli hi ndlala i va mani valava tinyanga na vanhu lava ku tirhisa swiprofet swa ku huma from the kingdom of the darkness lava xi va nyikaka ti-vision van'wani va humela timitsu hi le matini van'wani va kume mpandhi ya, ya, ya, ya matiko va vuya na swona those are the connections van'wani va connecta na ti-mermaid ta lwandle ti va nyika ti-prophecy hmm. ya tomi a vutomi ish ya swa tika mara a wu ri ni ku byela mina xikwembu xi ni vitana hi arrest and empower the moment ni ya ni ya khumba leswi swi swi ku xanisaka ivi u pfumela ku hikanene swa ku xanisa ivi u pfumela hikanene swa ku xanisa ivi u ya teka solution a ni nge ku nyiki ni nge ya reveala swilo ni tlhela ni nga ku ni sina solution na solution namuntlha ku hinkwaswo leswi ku xanisaka a swi lava nchumu solution i timhaka ta ku wena u fanele u huma ka swoko hinkwaswo because u nge fiki na swona makumu u nge swi koti swi va tsandzini lava nga fa va swi kotanga u ta swi kotisa ku yi wena solution i ku huma ka swona ti tekele yesu ponisiwa u endla hi ntiyiso leswi u swi lavaka a nge ku tshembisi ku swi ta endleka vhiki leri taka a nge ku tshembisi ku swi ta endleka nyangha leyi taka hi ku lavo tala loko va ya hosini va expect leswaku va ya va ya va lava ku ya khongeleriwa for mikateko loko xikwembu u xi tirhela u tshama hikanene u tshama hosini serve truthfully xiko xi nga ta endleka evuton'wini bya wena xi tshemba xikwembu hambiloko se swi nga ha tshembisi xi tshemba u va na mbilu ya yobo xi tshemba xikwembu swi kona leswi nga ta endleka swa sathana swa hatlisa Mm, swa hatlisa ko ta famba fika va ku hlambisa u nyika timinsi wa ku fika u hisa fika tin'wanyana u vilisa u phuza swi ko swi nga ta endleka ene mpela swi ko swi nga ta endleka hi ku hatlisa futhi mara what is the source and what is the foundation laha hi ya ka mfumo wa xikwembu wu akiwile wu yimile ku lava lava nga ta nghena nowa i yi hetini nga lava ku yi aka hambileswi a hamba va vitaka tanani hosi yi vulavurini ku ni ya ka nga yi ni ya ka nga lava ku ta mpfula leyikulu va bomba va jikajika twana tintswalo loko se ti fikile i ri he vavanuna nga lava se ni hetini ku aka hikwalaho ka tintswalo ta xikwembu tanani mi ta mi ta nghena hambileswi mi nga yala ku yaka loko ku a yi yakeni nga lava a nghenisa swiharhi swa yena no a nghenisa swiharhi swa yena no a suka a landza majaha lama twani na vana va yafa ku yeyi a hi fambeli mi ya nghena ngalaveni xikwembu xi la ku thintha mpfula tilweni o oh, wa penga loyi ku na mpfula leyi nga tata i munhu yalweyo i munhu yalweyo namuntlha ni ri ka wena nga lava yi akiwile yi helini i lava lava nga ta nghena eku ngheneni ka wona a swi lavi mali swi lava ku kholwa ene ku kholwa ka wehe i ri kreste yesu loko a ri karhi a vulavula i ri loko n'we a mo vona ku kholwa ka ku fana na mbewu ya sinabe ku kholwa ka n'we a ku ta sumula tintshava hi marito man'wanyana munhu ku kholwa ka yehe hi ko ku nga na matimba ko ku nga na matimba a ni na mhaka mi ku xanisa yini a na problema mara lexi ni xi lavaka i want you to arrest the demons leti ku controlaka leswi endlaka ku ku cinca ti-destination u nga humeleli evuton'wini uproot it from the source tshemba xikwembu ku na kreste yesu the man jesus the man emmanuel who became the flesh fambe na vanhu va n'wi vona a ku vonani loko ni famba ni ya ka tatana ni ta vuya ni ta teka hi wun'we hi wun'we a ni nga ta mi siya mi ri n'wexe ni ta mi siya na moya lowo kwetsima holy spirit the Spirit of truth, the Spirit which we use to discern the spirits. Secha mimoya yin'wanyana. Loko mimoya yi fikini u fila swa ku no something is happening. Something is happening. Then you start declaring u triggera nyimpi manje. Uku Xikwembu, I am your vessel. Now I can feel that I need to enter into the spiritual realm. I need to start fighting. Sungula u vitana u vitana u vitana tintsumi